Her birimiz azyndan hepdede bir filme tomaşa edýäris. Supermen, Awatar we beýleki ençeme filmleriň ählisini gördük. Kino sungaty häzirki wagtda dünýäde iň meşhur sungatlaryň biri bolup durýar. Ýöne kino sungaty nädip döredikä? Ilkinji döredilen film nähili bolduka? Geliň, kino sungatynyň taryhyny öwreneliň, biz bilen galyň! Biz kino sungatynyň taryhyny başlaýarys. Biziň eýýamyzyňky bäşinji asyr. Obskur kamerasyny häzirki kameralaryň ýakyn garyndaşy diýsek hem bolar. Bu kamera ýönekeý gara otag bolup, onda gün şöhlesi üçin ýörite deşik bar. Şol deşikden gün şöhlesi geçip, otagyň beýleki diwarlarynda aýlanan suraty görkezýär. Ilkinji gezek bu kamera biziň eýýamyzdan öňki bäşinji asyrda hytaý ýazgylarynda bellenip geçilýär. On bäşinji, on altynjy asyrlar. Şondan soňra obskura kamerasyny ýyldyzlary öwrenmek üçin astronomiýada ulanýarlar. Leonardo da Winçi bolsa bu guraly surat çekmek üçin ulanýar. Bir müň alty ýüz elli dokuzynjy ýylda niderlandiýaly alym Kristian Guýgens jadyly çyra adyny alan guralyň çyzgysyny döretýär. Ol öz gezeginde Ilkinji kinoproýektor bolup durýar. Bir müň sekiz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda fransiýaly alym Jozef Plato ençeme tejribelerden soňra kinekisteskop atly gural döretýär. Ol gural gymyldaýan suratlary görkezmek üçin ulanýar. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda angliýaly suratçy Edward Meýbrij tejribeleriň üsti bilen hronosuraty düşürmäni öwrenýär. Ol tejribäniň geçirilmegine bolsa Iki sany at sportuny gowy görýän adamyň ýigrimi bäş müň dollara jedel sebäp bolýar. Ol jedelde şeýle sorag ýüze goýlar, At ylganda dört aýagyny degine ýerden galdyrýarmy ýa-da ýok? At aýlagynda fotodron atly surat ýerleşdirilýär. Soňra ol gurala ýüp çekilýär. Gaçanda at aýaklary bilen şol ýüplere degende, fotodron at surata alýar. Bu suratlary Meýbridžiň döreden Zubra Kistiskop atly guralynyň kömegi bilen görüp bolýardy. Bir müň sekiz ýüz ýetmiş ýedinji ýylda amerikaly Tomas Edison ses ýazýan fonograf guralyny döredýär. Bir müň sekiz ýüz segsen sekizinji ýylda bolsa Edison tarapyndan kinotoskop, gymyldaýan suratlary görüp bolýan gural döredilýär. Emma Tomas Edisonyň kinolaryny diňe bir adam görüp bilýärdi. Bir müň sekiz ýüz togsan dördünji ýylda Edison ilkinji sesli klibi döretmek üçin fonograf bilen kinotoskoby birikdirmäge synanyşýar. Ýöne ol şekil bilen sesi sinhronlaşdyrma meselesine duşýar. Şeýlelik bilen, bu gural doly tamamlanmaýar. Bir müň sekiz ýüz togsan bäşinji ýylda doganlar Lýumýerler Edisonyň döreden gurallaryndan höweslenip, uly zalda köp adamlara kino görkezip biljek gural döredýärler. Ol gural kinematograf adyny alýar. Tomas Edison bolsa şol ýylda ilkinji reňkli filmi döredýär. Film anilin kraskalarynyň kömegi bilen elde reňklenýär. bir müň sekiz ýüz togsan bäşinji ýylyň dekabrynda doganlar Lýumýerler Parižde ilkinji gezek halk köpçüligine on sany gysga göwrümli filmleri görkezýärler. Şeýlelik bilen, kinoteatrlarda ilkinji görkezilen film işgärleriň zawoddan çykyşy we bug bilen işleýän poýuzyň wokzala gelmegi bolup durýar. Kino sungaty dünýä ýaýrap başlaýar. Bram dokuzynjy ýylda kinoteatrlar bütin dünýäniň ähli künjeginde döredilýär. Ýöne görkezilen kinolarda indek ses ýokdy. Bram dokuz altynjy ýylda Jorj Albert Smit ilkinji gezek iki reňk bilen kino düşürilen sistemany, kinemikolar, döretýär. Bu sistema Bram dokuz sekiz, Bram dokuz on dördünji ýyllarda ulanylýar. Bram dokuz on ýedinji ýylda amerikaly Gelbert Kalmas we Deniel Komstok tarapyndan Technicolor ýa-da üç reňkli kino düşürilen sistema döredilýär. Bu sistema ýigriminji asyryň ellirinji ýyllaryna çenli Golliwudda giňden ulanylýar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi ýedi sentýabrynda ilkinji üç D film döredilýär. Ol kino Söýginiň güýji ady bilen tanalýar. Bir müň dokuz ýüz ýigriminji ýylda kinoda ses gerekmi ýa-da ýok diýen soraglar ýüze çykyp başlaýar. Göz öňüňize getirip görüň, köp adamlar garşydylar. Sessiz kinonyň beýik aktýory Çarli Çaplin hem garşydy. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi altynjy ýylda Paýwel Taýger tarapyndan sesli kinonyň sistemasy bolan Tagifon döredilýär. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi ýedinji ýylda ilkinji doly göwrümli sesli Jadyr aýdymçy atly kino döredilýär. Ol kino saz bilen bezelendi. Haçanda aktýor Duruň, duruň, siz entek hiç zat eşitmediňiz diýende, adamlar uly şowhun döretýärler. Bolmanda näme? Olar ilkinji sesli filme tomaşa edýärler. Bir müň dokuz ýüz otuz bäşinji ýylda Amerikada Bekki Şarp atly sesli we reňkli film görkezilýär. Bir müň dokuz ýüz ýetmişinji ýylda Kanadanyň Multiscreen atly kino kompaniýasy tarapyndan IMAX sistemasy döredilýär. IMAX-yň aýratynlygy onuň uly ekrandady. Uly ekran yzky oturyşlar üçin hem deňdi. Şonuň üçin film adamlara edil kinonyň içindäki ýaly görünýärdi. Bir müň dokuz ýüz togsan dokuzynjy ýylda ilkinji sanly kinoproýektor döredilýär. Onda görkezilen ilkinji film Ýyldyzlaryň urşy bolup durýar. Ol kino özüniň ýokary hili bilen köpleri haýran galdyrýar. Häzirki wagtda köp režissýorlar sanly kamera üns berýärler. Şonda-da plýonkany halaýanlar hem bar. Mysal üçin, Kristofer Nolan, Kwentin Tarantino we Stiwen Spilberg mümkin boldugyndan plýonkany ulanýarlar. Kino sungaty dünýäde iň meşhur bolmak üçin ine şeýle uzak ýol geçýär. Iki müň on sekizinji ýylda Dünýäde kyrk müň golaý film döredilýär. Diňe on sany Golliwudyň filmi öz döredijilerine jemi on bir milliarda golaý girdeýji getirýär. A siz kino nähili garaýarsyňyz? Filmleri kinoteatrda görýärsiňizmi ýa internetiň üsti bilen? Teswirlerde ýazyň! Kanalymyza agza boluň! Laýk goýup, biziň beýleki wideolarymyzy görmegi unutmaň!